Ta' età żgħira kienet ħoxna u tombol. Tkanta u ddoqq erba' strumenti mużikali. Kantat ma' Claudio Baglioni, Max Gazzè u Gigi D'Alessio. Uħud mill-fans tagħha Għamlu tatu ta' qira. Annabel tibqa' waħda mill-iżjed persuni l-influenzata f'ħajjitha. Tinax il-punt ieħor u kienet tirbaħ il-Eurovision. Malta 10 points. Malta 12 points. Jina vera, għana li Maltija.
Ira l-Oscar.

fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta.
Jiena naħseb li l-airport ta' Ħalluqa qatt mara nies f'okkażjonijiet simili daqs kemm la dik
Ira Losko tasal mill-Estonja. Għada kif irrappreżentat lil Malta fil-Eurovision Song Contest. Waslet fit-tieni post. Ġibna l-ewwel tieni post għal Malta u naħseb l-iktar post viċin għax konna 12 punt il-bot mill-inner pool contest dik kien. Ma pretendejx dik il-folla kollha, però għenet ħafna wkoll eh, l-ewwel darba nista' ngħid li l-medja kollha PBS, eh, Net Television, Eh, dak iż-żmien Super One, inaqdu kollha fi trasmissjoni diretta anka mal-wasl, ġifieri xi ħaġa li ma jidillix li qatt saret iktar eh, għall-inqas brabta mal-Eurovision.
Nixtieq nidok lura għal Ottubru tal-2000. Dik il-ġurnata kien l-ewwel darba li għamilna tista' tkun int flimkien. Minn dak iż-żmien law kemm inti u kemm aħna minna passi kbar. Ila nħossuha kienet tagħna aħna, kienet xi ħaġa tagħna. U ħassejna li ridna nagħmlu xi ħaġa kbira. U naħseb dik il-ġurnata konna preparajna rranġajna ma' wieħed mill-sponsors eh, li natuha sorpriża u intuha karozza. U tista' tkun int magħruf li laqqa lin-nies Spiċċa laqqa' lil Ira ma' oħta Liża. U meta ġiet lura jiena niftakar li kelli tnet eżamijiet. Niftakar li kien hemm ħafna nies quddiem id-dar tagħna. Allura kelli nitlaq mid-dar u nipprova mmur nistudja għand il-ħabiba tiegħi. U bat kont intqajt maħħa, xo ma kienu ġibula karozza u kienet daret Malta u kont intqajt maħħa fit-triq u bdejna ġifiri nal-qol xurxin isna boloħ, nikbu.
Aħna meta wasalna d-dar kien hemm iktar nies, ġifieri kellna aħna triq tagħna kienet imballata bin-nies, ġifieri jien biex tħalt id-dar kellhom jolluni wkoll kont żgħira. Imma kellhom jerfawni nies biex idaluni ġewwa x'kulħadd fin-nofs. Inna nnu tajra, minn fejn sar jaf li ira marret daqshekk tajjeb fil-Eurovision. Għattala l-marattala jinsa mura, li ġattala ġigassa. Biex tiġi għattala ħjar naħseb naqra l-bjeni. Oħriġ tux kien tlaqt minn fejn għodu għana vesa grakora. Nasal balluta, semmek waqaft bit-traffiku. Kornijiet, papi, etra, minn fejn ġabu dak li tratti jien marwaġ naf. Minn fejn dal-posters ek ta' ira u sejdu, kornijiet u da. Jien kont emozzjonat ngħid dik it-tip, tat tissa sew wasalt sa bħalluta. Rrid immur b'paċi fil-tafit fil-għaxija kif biex titlesa. X'nitlesa hemmhekk? Għamilt sa xi siegħa ta' bil rġajt lura. Sa ġimgħa wara, in-nies jibqgħu ġejjin id-dar ta' Ira jifirħulha. Nies minn kullimkien. Fjuri kellna fjuri d-dar. Ma kellix iktar vażuni fiex inqegħedhom fil-bramel ġol-bitħa interna, ġifieri. Kienet strain, eh, fuqna. Ta' sena ira tiġa tibda tħoss il-mużika. Meta kienet tkun breastfeeding, il-mara Magrit kienet tkun qed tara television speċi ta' tintefa u treddaħħa u dak kien jiġi kien hemm reklam. U dak kellu jisu tjun hekk, tjun insomma tagħhom. Insejt kif kien. U kienet titlaq kollox u tqum hekk, imma tqum fuq biex tismaw tara dal-reklam. Isu minn dejjem kienet imħajra l-mużika hekk, kien dejjem dejjem fija naħseb. Carried away like a moonlight solo. Fi tfulita, Ira tkompli tikber mal-mużika u mal-ispettaklu. I dejjem ġiġri qoddim il-kamera għax il-papa kien minn dejjem meta konna żgħar jiffilmi hawnhekk. U dejjem qoddim tipprova tagħmel xi play u hekk u jiena dejjem behind the scenes inkun. Il-palko l-affarijiet hekk u anke l-iskola niftakara dejjem kien ikollha leading roles u hekk. Għax persi kienet kanta U tħobb tirrexta wkoll dejjem kien jkollha parti tajba. Mill-ħitan tad-dar u mill-palk tal-iskola ira tibda l-passi tagħha ma' kantanti stabbiliti. Il-famuża maratona tal-BJs u kont nara l-lira l-osko kien għadha xejn ta' tfajla żgħira. tiġi u tkanta minn dejjem kienet tħobb il-mużika rock. Ma l-ewwel dun ngħid li kellha talent eh, speċjali, kienet differenti minn Maltin l-oħra kantanti. Halleluja,
halleluja. Tista' tkun int. Sena 2000. Il-producer sa tista' tkun int għadhom ma jafux lil min se jpoġġu kantant jew kantanta li tidher fil-programm kull ġimgħa. Jekk ma tridu l-ħadd minn kull minn semmejtilkom għax arga minn ngħidilkom nies, naf tifla imma da żejra din ħadd ma jafa jiġifieri żgur mixxi established. L-għażla taqa' fuq Ira Losko. Għalissa nħallu f'dejn Frank u Ira għal kanzunet oħra. It's only words. Ma konniex daqshekk ċerti medna jaħan ħanaraw min din. U konna morna d-dar tagħha minn appuntament morna d-dar tagħha, il-papa tiegħi Frank u jiena biex niltaqgħu magħha. U għara like nofsi għasija konnedna Ira is the one għalinax. Um, we clicked on very well u naħseb u koll it-karattru ta' minja fil-frank u l-karattru tira u koll um, rajnjom li veru klikja. Niftakar li l-ħat taħħa kien jibda kmini ħafna Għax kienet dak il-programm kien jibda fil-ħodu. U kienet tqum xil ħamsa ġviri s-sibtijiet ma tantx kienet toħroġ. Biex tqum kmini għal tista' tkun int, ira tibqa' dar is-sibtijiet fil-għaxija. Imma meta marret il-Eurovision fl-Estonja, L-istorja kienet differenti. Kultant kien ikonna xi argument għax eh, hi kienet tħobb tibqa' aktar tard fil-għaxija milli messa u pereżempju kien ikonna li rehearsal għadha fil-għodu jien kont ninkwieta xi naqra. Sena 2001. Festival tal-Kanzunetta Indipendenza. Ira Losko tirbaħ l-ewwel festival tagħha. Fl-istess festival tiġi wkoll it-tielet post bid-diska Hawn jien jekk tridni. Id-diska rebbieħa jisimha Fejn staħbejtli.

Kienu dejjem jistaħbew fl-istess post.
Imma ira issa bdiet tikber.
U mbagħad niftakar kienet ippruvat għal Eurovision. Niftakar l-ewwel darba li kienet daħlet għal Eurovision, jekk mhux sejra żball 13 il-kanzunetta x'naf li kellha nsib ħafna outfits. U kellha il-ġimgħa u s-sibt. Allura kellha nsib l-outfits għal-ġimgħa u kellha nsib l-outfits għas-sibt. Fit-2001 Kella erba' songs fil-festival, waħda minnhom kienet tiegħi li marret ħafna tajjeb bija kien jisimha Spellbound, jiġifieri fil-fatt dik is-sena kienet waħda mill-songs eh, favoriti. U fit-2002 mbagħad irbaħna l-Festival tal-Eurovision. Fl-ewwel post il-kanzunet ta' Seventh Wonder. Ira Losko, kompożitur Philip Vella, awtur Gerald James Bond. Seventh Wonder, Ira Losko.
Il-kanzunetta li f'Mejju li ġej se tirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision Song Contest ġewwa l-Estonja.
He walks in a sight, giving me the eye, he lifts my L-Estonja ira taħseb ħafna f'żaqqa. Dak iż-żmien naf li kienet tikol immens, kont ngħid kemm tikol.
M'għandix paċenzja tistenna li kelli sir, eh, ġifieri. Tiġi mill-iskola trid tikol dejjem tħobb żaqqa u tħobb tikol ma nafx istenna. Ira kienet ta' fissajja. Ħafna, ħafna, ħafna ma kienet t-sajra li bis miskina, kienet tiġi għandi xi kultant u kienet t-sajra għal kulħadd. Ġiri ġifiri t-sajra ta' affarijiet li vera kienu ħużina. Tiekol kemm tiekol, ira irnexxila tidħol fil-libsa tal-Eurovision. Libsa li kienet fiċ-ċentru ta' kontroversja. Il-libsa tal-Eurovision jekk kienet skulla ta' saw, jiena tellajtilla saw, ma ġbitnixu. Kella stil meta kantat, inkluż ta' kif kienet libsa, illi kien daqsxejn timeless, illi llum il-ġurnata narah illi għadu japplika wkoll u no one could have carried it better than her. Wara li ira konna li bisnija hekk, il-mentalità bdiet tinbidel naqra kif għandhom jibsu nies fuq il-palk. Waqt li ira tila xem bżonn tkun sawdi jekk ndaħlu dil xisimma u nalquha saw mhux biżejjed. U provajnija u għalt li jaha, all right. Naħseb biex tikkuntenta lili. Dik il-libsa kienet mamula minn lejs mhux tipikament Malti, lejs partikolari. Bit-tajts minn taħt ovvjament kienet trasparenti ma stajtx nibes għal ta' taħt. Ok. Eh, b'dawk id-dettalji. B'dawk id-dettalji.
Sta mamna. Mela, mela.
Konna l-Estonja, eh, niftakar u eh, jiena kollektjajta Ħatta f'idejja u nsejt, kienet ġo basket żgħir u bqajt sila biha fil-kamra tiegħi. Sempliċement insejt. U mbagħad ninżel wara xi sija u nara commotion sħiħa isfel. X'ġarra, x'ġarra, x'ġarra, x'biċċa ġralhom għax tilfu l-libsa u ma jistgħux isibuha. Għattilhom le jiena naħseb ta' qed lajt biha fil-kamra ta' biżbal. Kena ta' Din ira meta kienet żgħira, qawwija u tomboj. Kienet boċċa.
Dejjem tgħid li eh, taf kemm kont speċi semmi l-kelma kera u ma nistax nara l-ira għat kera jien għax xienet tomboj u xara qasir. Fl-iskola ilha tesperjenza l-bullying. Meta kienet żgħira jien naħseb għax kellha xara qasir u kellha daqsxejn pissejjed. Dal-aħħar qed tagħmel ħafna kontra l-bullying. Quddiem mijiet ta' studenti ta' skola sekondarja. Fil-kunċert Music for Life, Ira tibgħat messaġġ kontra l-bullying.
Bdejt nipprova naħseb X'kienu dawk l-affarijiet li kienu jolqtuni meta kont l-iskola jiena? Kienet iddejjaqni ħafna u naħseb iddejjaq ħafna nies il-bullying. Probabbilment dak id-daqsxejn li kien hemm tal-bullying ma it gave her the strength to stand for herself. Aktarx li l-bullying influenza li lira biex tiġġielet. L-aktar għal dawk fil-minoranza. Persuna namira ħafna x'tieħu stand. Jekk tgħidlek xi ħaġa U tagħmilha pubblikament. Kemm darba ħadet stands infatti fuq il-kaċċa, fuq eh, l-immigranti, fuq l-annimali, u tgħid vera dak li tħoss u mhux se toqgħod tiddejja eh, turi l-opinjoni tagħha biex tgħin il-minorities. Dwar l-immigranti, Claudio Baglioni jistieden lil Ira Rosco biex tkanta miegħu. Ira tkanta miegħu fil-kunċert Oxa f'Lampedusa, anke meta s-sitwazzjoni hemmhekk kienet perikuluża. F'dan il-kunċert, Ira u Claudio Baglioni jqajmu kuxjenza dwar l-immigrazzjoni. E con noi, con me, insieme a Riccardo Cocciante e Gianni Morandi, in quell'occasione c'era una straordinaria cantante di lì. Viene da Malta, torna questa sera

Kienet diġà ltaqgħet miegħu. Ma' Claudio Baglioni jiena naħdem mal-Air Malta u ntqajt miegħu Claudio Baglioni qabel ma kanta Majra eh, tela fuq l-ajruplan bdejt ngħid dar-raġel fejn nafu x'imkien għax kienet filgħodu kmin il-flajt u naħseb ma kienx qed his best u eh, kellimtu u tlabtu eh, autograf. għaliha. U eh, kelli kard ritratt tagħha bil-kiterra. U għatlu tista' tiktibi li għawek, għalli di minni, għatlu di tifla tija, għatlu tħobb ħafna l-mużika u koll, u kitbila tanti baċi, insomma, għajra. Mur għajdlu jiġifiri li bat kellu jerġa jiġi u tkanta miegħu. Mil-ġrajja tal-bullying tiltaqgħu tkanta ma' baljoni u minn boċċa u tomboy ira jirnexxi la tirbaħ sexy woman f'xarabank. Fl-ewwel post ta' Sexy Woman 2003 għandna lil Ira u Justin! Ira u Justin ir-rebbieħa! Sexy Man, Sexy Woman 2003! Ira l-oskotor qod barra triq bħala appoġġ lil YMCA. Tagħmel kunċerti b'risputtinu kers. Tkun ukoll waħda mill-personalitajiet li titkellem kontra l-moħqrija tal-annimali.
Għaliex ħadd ma jrid jgħinni. U inti l-unika tama għalihom. U int l-unika tama għalihom. U int l-unika tama għalihom.
Temmen fil-kawża ħafna ħafna u tħobbhom l-annimali u ma tiflaħx għall-krudeltà.
Ira Losko tibdel id-dera tagħha. F'kull kunċert, f'kull okkażjoni, f'kull ritratt. Jiena naħseb li tifla propja propja deep down grazzjuża. Ġifieri u piti llum qed tipprova tagħmel image li mhix ta' grazzjuża kif kif propja hi. Qed jilagħbu bl-image tagħha bil-ħwejjeġ li qed tilbes, bid-direzzjoni li qed jitfawha fuqha biex ikollha xi ħaġa differenti. Għalkemm tantu kattiv l-industrija tal-arti ta' mużika tant suq tantu kattiv illi qed Bħal karozza pereżempju, kull sitt xhur, ħamsa, joħroġ mudell ġdid.
Naħseb nitfarraq do bħalissa. Xiex ġej. Ġbitni kif kienet libsa jena? Għantix dubju.
Speċi.
Ah. Libsa.
Jina meta nara l-lira ma narax il-lira ira tal-Eurovision, meta nara l-lira nara artista, nara kantanta, nara mużiċista brava illi żviluppat mhux biss fil-karriera tagħha bħala kantanta imma anka bħala persuna.
Kapitlu inala hemm kapitlu ieħor. Ftit jiem wara l-Eurovision, Howard Keat, illum il-manager ta' Ira, jikkuntatja lil Ira Losko. U allura rajt rajt viżjoni oltre minn dak it-tlet minuti li għamlet fuq dak l-istage. U Dejr li li kelli nikkontattja. Sentej wara, Ira toħroġ l-ewwel album tagħha, Someone Else. Ira tikteb is-songs tal-album kif kienet tagħmel meta kienet parti mill-band Tiara. Kella biss 15-il sena. Il-band li rebħet il-Best Band Award fl-2001 fil-programm Red. Kelli l-pjaċir li nara qabel fil-band li kienet iddoq fihom, ehm, pal Tiara, li kien ġanru kompletament differenti mill-li kienu jafu għal Maltina li qassa dak iż-żmien. Ironikament, kien il-Eurovision li laqqa lil Howard ma' Ira u kien l-istess Howard li biet lil Ira mill-Eurovision.
Kienet laqtitni b'xi ħaġa li kellha f'għajnejha hija li hija insejħilha star quality. Alla ħares kwat jibqa' marbut mal-Eurovision biss. Kien l-iktar pass importanti biss għax ir-riżultat li, li kisbet fil-Eurovision għena biex kun jafu min jira l-Oscar. Bil-fors ikollok twarbu daqsxejn eh, dak il-festivi, però eh, jina ħafna drabi li l-lira kon nisma' ħanka jintervistawa fil-fatt. Eh, terġa' tidħol fil-festival u kienet tgħidilhom never say never. Ġifieri żgur li festival qatt ma nsietu ira l-oskor, żgur, żgur, żgur.
Never say never huwa wkoll il-motto ta' ira. Meta tiġi mistoqsija jekk ix lesta li tippoża rwiena, ira l-osko tuża l-istil never say never. U tqum kontroversja sħiħa. Would you ever pose completely naked? Dal-waqt naraw xieħsbu l-familjari u l-ħbib u l-fans ta' ira li kiku ira kella tippoza arwina. Dal-waqt naraw Lil Fenn li pinġiet tattoo ta' ira fuq żaqqha. Dalwaqt naraw il-bidla li Anabel Vassallo għamlet fira. U għaliex omm Ira ħasset il-bżonn li Ira titkellem ma' Anabel. Imma qabel nifqu, naraw ftit kif Ira Losko jirnexxila tikkonvinċi tfajla Iddaħħal lampuka minn ġol qmis u toħroġha mill-qalziet.
Xtiet 400 lira? Mela, l-ewwel ma tittamel issib kompliċi, dik il-kompliċi tiegħek. Issa, trid iddaħħal il-ħuta minn ġoron, toħroġa minn ġol qalza, ittija l-kompliċi tiegħek, iddaħħalha minn ġol qalza, toħroġa minn lon. Ja, iva.
Tlaqna.
Il-biografija ta' Ila Losko tkompli dal-waqt.
Kważi 200 kantant minn madwar id-dinja kantaw id-diska tal-Beatles All You Need Is Love fl-istess ħin mal-pajjiżi rispettivi tagħhom bilan li jinġabru fondi favur ir-riċerka dwar l-AIDS.
Hello everybody, this is Malta.
Ira għanda għanda way ma tfale, eh, ħafna. Min jina l-onet i bħala persuna ġiviri apparti li meta jarawa u ma bħala tfal iħarsu leja ek with wide open eyes u speċi. I l-istess eh, għanda għanda intenzjoni u interess ġenwin fit tfal.

Aħna nitqgħu ħafna fuq Seventh Wonder meta niltaqgħu u ġili jaqbadna xi aptit jew nismawha fil-background x'imkien. Hekk noqogħdu naqbdu ħafna magħha. Ira through the years dejjem evolviet. Ma, ma fimx għalfejn eh, ma kantatix iktar, però dik hija deċiżjoni tagħha. Ira dejjem she likes to move forward. Dejjem, dejjem ħatara xa tivvinta, dejjem ħatara xa tagħmel għada, dejjem ħatara x'inhu l-album li jmiss, il-ksib li jmiss, il-photo shoot li jmiss. Andrea, ħabiba kbira ta' Ira, tiżvela li minkejja kollox Ira ġieli kantat Seventh Wonder. Tajt Howard jaf b'din l-istorja? Spiċċajna ġo każin ir-Rabat. U dan nizdow doqqu la Seventh Wonder u ġaħġek nikluwa għax nafu kemm tibda tistħi u spiċċat kantata. Dakinar, eh, ġbiraj, anka jien jien bqajt tipom belħa, pero dakinar meta meta kantat Seventh Wonder vera ħadet pjaċir tkanta u In-nies ovvjament ma kinux qed jisternaw għal anqas.
Ira rebħet ukoll kull tip ta' award. Noddu satax l-award mill-2001 sal-2010.
Fost oħrajn, ila rebħet Best Solo Act Award, Best Song għal tliet darbiet, Best Image għal erba' darbiet, Best Artist għal erba' darbiet, Best Single, darbtejn Best Album għal sentej konsekuttivi, Best Newcomer, Best Maltese Export Award. Iżda l-akbar rebħa tagħha kienet fl-2006 meta kaxkret l-awards kollha bid-diska Driving One of Your Cars. Ira!
Kien hemm min ikkummenta li d-diska Driving One of Your Cars kienet ħarġitha artista mill-Iżvezja Qabel Ira, iżda l-fatti huma differenti, kif jispjega il-maniġer ta' Ira. Il-publishing company Merlin li kien jieħdu ssib artisti kbar, ġifieri Kylie Minogue, Madonna, Britney Spears, ġifieri. Kienu sidnuna biex immorru Sweden u proponewna dis-song, dis-song partikolari. Qalulna l-istorja tagħha din għall-onest ma' dinha kienet ehm, ħiġġa Sweden, però għax intom qegħdin taħdmu fil-markets tal-Ġermanja, dinha qatt ma għamlet ħoss fil-Ġermanja u nemlu li tistgħu tagħmlu aħjar dis-song. Ehm, Jinu ira ħares lejn xulxin għadna, aha, din hija waħda minn minn daw is-songs li tista' tilbisa mod partikolari u tagħmilha tagħmilha tagħha u tagħmilha tagħmilha aħjar. U bl-istess mod, Artista kbira ġo l-Istati Uniti għamlet l-istess ħaġa fuq diska ta' ira. Din mi ħadd ħlief Kelly Clarkson li rebħet l-American Pop Idol fejn użat parti mid-diska ta' ira bl-isem OO. Insar ftehim bejn il-publishers u l-manager tal-artisti fejn bl-istess mod ira tat il-permess

Il-kanzunetta Get Out oriġinarjament kien isimha Get Off the Wall u kienet ġiet it-tieni bħala s-soundtrack tal-film ta' Spider-Man 2. Imma niġu lura għad-diska Driving One of Your Cars. Tgħid din id-diska hija biografija qalira, nisimgħu l-esperjenza ta' min rikeb il-karozza magħha Niftakar ma nafx fejn kellna mmorru flimkien u kull ma niftakar dan it-trak ġej fuqna u hi għaddej win taf kif għaddiet minn miegħu u jiena rajt ħajti għaddietek minn qudiem ħajti u jisa xejn mhux xejn jiġifieri u jiena miltilha hi rattilha taf li kważi mitna. Ajva rajt rajt għalti mal-qawwa rridu nastu. Ma tantx taf is-suq, kull fejn tmur dejjem tifqa' karozza jew xi daqqalaw, jew xi daqqalem, jew xi panċer. Dejjem qed niftakar għalira jiena. Mhux problema tagħha, ta' problema minn tagħha liċenzja.
Dan huwa Luke, wieħed mill-boyfriends li kellha ira. It-tieni girlfriend tiegħi, ma naħseb l-iktar waħda dak iż-żmien u li jkollna domna tal-limt ħafna minna, dejjem kienet ikbar minni. Dejjem uritni x'inhu tajjeb x'inhu ħażin. Fil-ħajja taf kif? Boyfriends dejjem indaħlilha f'moħħa li ma jkollix xi wieħed joqgħod jisu jissikka ħafna x'dik il-ħaġa ddejjaqni. Nara pereżempju mhux ħadd ngħidha isma' da x'inhu. Ira tara minn barra seksi sabiħa tidher fuq tagħha eħe tidher ċiki, tidher minn kollox, fimtli ma ma taħsibx kemm hi lejali f'relazzjoni, fim, tiġifieri xi ħaġa eh, vera tikkumplimenta il-karattru sabiħ li għandha li tkun lejali f'relazzjoni. Allura xi kultant kienet pereżempju karantaw, kienet tiġi għandi, qatt ma kienet tara film, qatt ma kienet tara film, kienet tagħmel ħames minuti mill-film, forsi ġiex minuti u torqod. Dik kienet forsi difett li li kienet iġġenni għax wara ġurnata xogħol Tkun jisek t-toqot naħma, u tgħid kelma, imma wara tu minn isfaj minn istorot kienet li ma tiex tort. Ira kella u kol offerti minn barra minn Malta. Għat nitkellem fuq nis professjonali fil-dinja fil-xena tal-mużika jew tal-films, atturi famużi, taljani, amerikani, ehm, nis fil-radio, ehm, Ingilterra, nis f'kumpaniji ta' diski Sinċerament erba. Ehm, Għan semmi għet minnu xati eżempju partikolari, per eżempju Bob Geldof, wara li kalla l-konċert u wara li marret id-dar tiegħu u koll Ingilterra kien sidina. Tibda tinnota li għandu intenzjonijiet u koll oħrajn. U faċli, tajt inti, jek tilab dik il-loba tajt għara, ma lissa għamil fast forward karriera tijaj u minna u jgħatem għademmek. Mandek ċans la ta' għajra. Miex ħata għadaqsek faċilment għadal affarijiet. Dak li tagħmel tagħmlu għax kun tridu u jekk ma tiffansjax il dak ta' quddiema m'għandek ċans. Dik ir-realtà. Ġifieri ma tantx bniedma li se tikkonvinċiha faċilment.
Ġuvni jrid jipprepara l-klim kif suppost biex jattira lil lira. Ira ovvjament kuħat jaf minni. Is-subien jaddu la ċertu kommenti li mhux ħajajdu lil tfajl oħra. Per eżempju, intaqa' ma' xi ħadd, għalila l-allu għalila kemm tipo qed inħossni ferħan, issa titsa l-ewwel ħaġa li ħanagħmel ħanajt l-ommi. Dik hija dik hija xi ħaġa li ovvjament ira comes back u aħna nitqu fuqha. Imma ira qatt tiżżewweġ u jkollha familja? Dak li jkun jissajbni familja ta' 20 sena u l-lum il-ġurnata. Sagrifiċċji għamlithom ira, u għamlithom raġuni waħda, għal-karriera tagħha. Aħna n-nisa għandna żvantaġġ narana għal-karriera, għandna l-biological clock jibda jtektek, jibda d-dej, u żmien ma tistax toqgħod ħalli jekk titfamilja ma tistax toqgħod ħalli ħafna ħafna żmien għaddej, dejjem poġġi l-karriera l-ewwel. Importanti, naħseb jiena. Infakkara fija kultant jiena. Imma kif tħobb tajtira, il-futur ħadd ma jista' jkun jaf x'ġej. Għandi ħafna rispett għalija, li naħseb għandha rispett għalija wkoll u għad nħobba jifu.
Sakemm forsi jasal il-mument ta' tix tagħha, ira tħobb tkanta u tagħmel il-praspar fit-tiġijiet ta' sħaba. Semmi x'tiġijiet għax magħrufin Talli niftħu sfin jina wira.
Mill-ewwel jiġri ma li għattila ira titkantali speċi. Eh, mela, mela, mela, żgur, żgur.
You and I must make a pact. Ira ma tkantax biss f'mumenti ta' divertiment,

Darba kellna kellha l-launch tal-unplugged album tagħha ġo klabb eh, renominat kbir Malta, kien hemm xi 2500 ruħ. Però waqt is-soundcheck Ira tkanta song partikolar, love song minna lija, un faqat tikfi waqt il-soundcheck fuq l-stage. Ġri għedin aħna, jien, il-band, il-team taħna. U aħna nħarsu li xirxin ġara, ovvjament, mort ikellem għana, naqas, U xej, eh, funtana ġri. Eh, ovvjament, kienet kienet kif mitilla mit ehm, tijuwa.
Il-vuċi ta' ira tkanta u kola l-Anabel. She was a real inspiration to a lot of people. I mention her all the time. Um, she was such a great person and upon meeting her first time round, um, it was

lil Anabel Vassallo. Meta kellimtha fuq il-flajt, meta kellimtha fuq il-flajt, għamlitli ħafna ħafna kuraġġ. Għax fil-ħajja jkun hemm ħafna tlajja u inżul. U naħseb li l-inżul ta' ħafna minna mhumiex daqshekk inżul, daqs kemm kienu. tagħha, però hi dejjem rathom bħala tlajja.
Annabel eh, kienet fuq il-flight miegħi meta jien laqajthom flimkien lila u l-lira. Annabel kienet birqeda f'sit, ira kienet fieħor. U eh, mort fuq għattila Annabel, għattila rajt il-ktib tijak u vera sabiħ.

Għax dak iż-żmien kienet isa naħseb għaddejja minn fażi ira. Jisni qed nara hekk, forsi jiġu ħafna kuntlarju u l-ħajja tibda tara u kellha bżonn tintaqa' ma' xi ħadd li minkejja li l-ħajja kienet ġejja kuntlarju ħafna xorta kienet pożittiva ħafna di Annabel. Naħseb meta tkellmet magħha ira ndunat li tara dil-mara b'daw il-problemi kbar u xorta qed tikkumbattila l-ħajja. Fimt, not giving up. Naħseb eħe, kelmita. Kolli ngħid jiena eħe li li switila ħafna ħafna ta' ġid il-laqa li għamlet magħha. Meta ltaqgħet miegħi speċi dak kienet għaż biss tatni ċans ngħidilha illa nice to meet you speċi da imkellem madwara tibda tgħidlek kemm tħobbok u kemm tammirak u fimt kienet trade vera sabiħalli naħseb li ħafna nies Ħa jitgħallmu ħafna minnha.
Fil-ħajja ta' Ira kien hemm Annabel oħra. Kien hemm waħda oħra u kombinazzjoni jidhir li li Annabel ukoll kien jisimha tifla żgħira li kienet mur tarom ira marret kemm il-darba il-Wonderland kien hemm ners ħabib ġili għajdi se iċempilla jdi ira era naqra saw u tmur u tara tfal hemmhekk ma jifilħux. U kienet meta toħra wkoll ta' xi seven. Ġifieri daw l-affarijiet ratu u Steve kien hemm tifel ieħor ukoll kienet intaqgħet miegħu. Msiken they don't all make it u. Is-saħħa ta' tfal għalira hija importanti, imma xi kultant hi tinsa saħħitha. Konna qegħdin fil-Beer Festival u Ira kienet ma tiflaħx sew u kella vuċi kella s-sola u ma seta ċipil kem kella vuċi, ġifiri u kella tkanta live, għamlet l-ewel zewċ songs u ġifiri n-nis indunajt li kull min kien qiegħatem kienu n-nies kienu l-fans tagħha li termen ġifiri ġew apposta liha u imbikma ma setax tkompli vera mbikma jiġifieri ħassita ħafna ma tiflax jitkellem mej songu oħra U komplet għaddej u tu tara tistragilja sal-inqas nota ġiviri. U faqat tiktu fuq l-stage, ġiviri, tikri ġiviri tara dmuħ, dmuħ majnija. Ma li ħuta jitħlu d-dar, ira toħroġ. In-nannu rari si baddar u dejjem jistaqsi għalija u jajdulu li dejjem tkun rehearsals minn filgħodu sa tard bil-lejl. U meta jinzerta, iti dejjem l-istess parir. Isma, uħsib saħtek tal ewwel għax għandek talent u m'għandek saħħa, m'għandek xejn. Imma minkejja li ira jkollha ħafna x'tagħmel, ira dejjem issib ħin iċċempel lin nannu u l rabata.
Jiena dik la tali. Hawn nan kif int rajt dik għalija biżejjed tadni l-isbaħ eh, top 10 kif tgħidu l-isbaħ
Dakinhar tal-Beer Festival ira tieqaf tkanta. Imma xorta niżlet kellem lil fans tagħha u tiffirma l-autographs. Tiskuża ruħa li ma setax tkompli.
For me, Ira shows to all the fans that she's a caring person, that she's not just a singer and just to see her on the stage. She really cares for the people and individuals. Il-fans ta' Ira itellgħu iżjed minn 450 video fil-YouTube. Videos li jinkludu il-lirika tal-kanzunetti. Kien hemm min saħansitra għamel kartuns tal-kunċerti tagħha. Fans li ħolqu iżjed minn 15,000 Facebook accounts dedikati għal Ira u mill-inqas 20 website wara. Fans li jmorru għal kunċerti tagħha u li jafu s-songs ta' ira bl-amment. Waħda minnhom hija Mandy.
My first email address is Mandy the Eurofan. That's the only thing that popped in my head because that's what I am. I am Mandy the Eurofan. And I'm proud of that. Mux l-ewwel darba li xi fans ta' ira jagħmlu tatu tagħha. Monika, per eżempju, tagħmel tatu ta' ira fuq ġembeha. Bħala persuna nħobb it-tatus u nħobb il-lira ġiet xi ħaġa flimkien. Ira taf li neżisti, ira jekk inkellimha tkellimni. Qatt ma rajt fans leali ehm, u jsegwa b'mod intensiv daqs kemm rajt tajra. U kull persuna li waqafa She is nice to them. She is nice. Għattila inti jek dejjem. Għadli jiva ta' għadli ma għadli dal publiku tijaj għadli u jien għandi dmille jom.
Il-kanzunetta favorita ta' waħda mill-fans ta' Ira hija Love Me or Hate Me.
Because for me, being a gay person, those lyrics in the song, love me or hate me, you either take me for who I am or don't talk to me at all. Hobba u oboda li lira dak li għanda tajt tajdu. Bħal meta qalet li ma tiddeja xejn jekk ikolla tippoza rwiena.
Would you ever pose completely naked?
Probably.
Okay. Yeah, I don't say no. I wouldn't say no because I don't know what I'm going to do tomorrow or next year or whatever. Il-kummenti tan-nies dwar l-istqarrija ta' Ira kienu mħalta. Kien hemm iżgħan sitra ġudika lil Ira bħala eżempju ħażin għat-teenagers li lil Ira jarawha bħala l-idolu tagħhom. Jien min jien biex niġġudikani?
Tajniha l-valuri u nimmaġina li meta tiġi għassi u notajt li. Jiena naħseb li taf li aħna ma toġobniex dil ħaġa u naħseb li eh, jekk tiġi għalija tiftakar li aħna ma toġobniex dil ħaġa. Nispera.
I respect her as a person and I wouldn't want to see anything that I shouldn't see. Jekk tagħmilha għal xi kawża ġusta li tinża, apparti li nissapportiha nittama li tkun għall-annimali kawża ġusta oħra. Naf li Ira mhix se tilbes fur, allura tagħmilha għal xi ħaġa hekk. Li tara l-ewwel x'tip x'magazin hu. Jekk pereżempju jkun Vogue ngħidilha definitely fimt, ġifiri, xi ħaġa jekk x'tib ta' ritratti huma x'hemm ritratti u hemm ritratti. Eh, kemm ħajħalsuha? Qatt ma qalet li ħa tagħmilha, qalet qatt ma nistax ngħid sa jsir u qalitha f'kuntest partikolari, niftakar li semmieli. Niftakar darba konna mixin Berlin u kien hemm promozzjoni fuq il-breast cancer awareness. Nisa famużi minn hawn law arwinin ħuta ehm, jippromotjaw il-breast cancer awareness. Li xokkanti, fis-sens, ħatares darba darba tlieta, ovvjament. Ehm, imma l-messaġġ wasluh.
Ira Losko taħdem fid-dramm ta' Santa Rita. Taħdem il-parti ta' Santa Rita. Hawnhekk ma nqalgħu l-ebda kontroversi, ovvjament.
Il-parti tal-eremit ma kienx parti kbira ħafna, imma kienet parti ħelwa, eh, milli tikkomplimenta wkoll Il-parti li kellha ira li kienet ovvjament Santa Rita meta kienet żgħira. Qed tifhem? Parti li xar itilha mens, tittira libsa ta' soru wkoll.
Dalwaqt se naraw iċ-ċajta li jagħmel rejka lejja li lira l-osko. Se naraw ukoll kif tirreaġixxi ira ma' nies li ħares jawa. Is-suċċessi ta' ira barra minn Malta u fl-Isle of MTV. X'se jkun il-futur ta' ira? dalwaqt. Imma qabel ma nifqu nisimgħu l-istorja dwar Ġanni Morandi u Ira Rosku. Ta' biex tagħmel dejjem ikun hemm xi ħaġa li tmur oltre over and above, mhux biss proset ta' dan, le, tħalli xi ħaġa wara partikolari. Ma nisieqat il-moment partikolari ta' Ġanni Morandi ehm, u Baljoni meta kienet L-MCC qed tagħmel il-prova tagħha tas-song u dak il-ħin qalet qed aħna ħa nippruvaw dis-song l-anniversa ta' kantanta kbira Taljana. U Leonor Morandi kien titkellem ma' għax ma' min, kien daqqa waħda darek mar mar u dim il-pjadu għatela għatela sono stupito, wow, in sens. U bada jitkellem, għasqaza ħalli għatamel il-prova ġifiri. Minkejja li Gianni Morandi ma ħalliex lil Ira tagħmel il-prova, Ira xorta waħda emozzjonat lill-udjenza. Vera kont ħassejtni proud niftakar x'kont mort nara kienet kantat dik il-kanzunetta flimkien miegħu vera kienet kantata tajjeb. U anki bħala ssil vera jixir ila naħseb ukoll. U taf tkanta bit-Taljan, Le vera kont ħassejtni proud dakinhar.
Il-biografija ta' Ila Losko tkompli dal-waqt.

li qed taqa' f'parametri partikolari. Kellha okkażjonijiet meta kienet kantat pereżempju jinnaf konċertu di Natale kien ħajkun kien fuq ir-rajdu bl-orkestra u kienet libset sud bajda adattata l-okkażjoni. Conosciuto un artista maltese straordinaria, le ho chiesto se le andava di cantare con me un brano di Chris Ria, Driving Home for Christmas, Ira Losco.
Il-mużika u l-leħen mhumiex biżejjed fl-industrija ta' Ira. Imma jgħidli xibqa' ġo fik inti meta pereżempju tmur tagħmel audition, jgħidulek you have the voice that we are looking for, but unfortunately you're too short. Għajli xibqa ġo fik.
Dawn huma affarijiet li Bada tara slewm jidru faċli. Fil-ħel tagħhom mhix faċli. Mhuma faċli xejn affattu. U meta aħna nitkellmu ma' artisti oħrajn li jkunu hemmhekk headlining. Jgħidu, imma intom kif nixilkom, kif kif idin għamilnu fl-aspeċi, kif eh, ma nafux minn intom u kif edawek ehm, dell-artista. Dawek kella xara kannella dak il-ħabta ek 2002. U issa xara daqqa kun roza u aħmar, bat kellu lights blu, meta kienet matjara. L-istil kien simili ta', ta dak li għandha issa wkoll kien rock alternative imma xorta issa issa naħseb along those lines. Mill-band jara l-qoddim ira l-osko daqqet ma' diversi mużiċisti, fost l-oħrajn Dien Sakko, Ivan u Peter Borg, Steve Muscat u Alex Malija. Meta kunu pala band, ira minn dejjem ta' dejjem tagħti l-importanza lil band. Ma tbatix minn egos, aħna kulħadd equal, speċi ta' kulħadd jagħti semu 100 eh, or over 100%. Ma tafx tiftaħar u għandha biex, bis-serjetà iltqajna ma' Ethan Hawke. Il-lira jien introduċejta bħal ira our rockstar. She is our rockstar. U alla alla have you uh, um, sang in concerts u hekk, yes. U di baqgħet hemm, yes, dak nispjegalu kemm kellha concerts kbar u u hi titħaqa, però ma mhux se tiddefess li tajt hi mini u hi x'inhi u t-talent tagħha. Kunċerti kbar bħal Isle of MTV, it-tours ma' Max Gaze u kunċerti oħrajn ila dare ġo 17 il-pajjiż differenti, fosthom l-eks Jugoslavja, Praga u Berlin. Fil-kunċert ta' Berlin, ila tkanta quddiem 70,000 ruħ.

Ira hija verament accident prone. Ira tidħol fil-praspar u jekk ma tidħol xi idaħluha. Kun qegħdin Tunizja, il-famus reality ta' xara bank ma' nax il-personalità u Ray Kalleja kien wieħed mill-personalitajiet u

Kun hemm xi individwu li jiġi viċin tagħha u jipprova jersa aktar viċin mis-soltu u eh, ifhem tipprova tieħdu bil-kelma tajba. Imma l-biċċa l-kbira tan-nies li l-lira jħobbuha b'mod ġenwin u jafu sa fejn għandhom jaslu. Sissa kull meta tlajna fuq l-istage, ehm, specialment lila, nista' ngħidlek illi n-nies iħobbuha ħafna. Anka l-preżenza tagħha fuq l-istage hija biżejjed biex iġġennen post. Ġek ira l-oskot titla' fuq l-istage u ma tkantax Tiġa, qed tagħmel show, aħseb wara meta tibda tkanta, ġifieri kull meta tkun fuq l-istage, jew nkunu fuq l-istage flimkien dejjem kellna il-full support u r-rispett tan-nies. Ira Losko fil-futur. Malta hija żgħira wisq għaliha. Qatt ma nista' ngħid li kien hemm kantant jew kantanta jew grupp illi n-nies baqgħu daqshekk eh, jew baqgħet popolari daqshekk mal-nies għal tant snin wara xulxin. I would be very upset if she had to go to another country. Ovvjament ħan immissja u hekk tmur u sifar għal tul ta' żmien, però jkun hemm iktar kwit id-dar żgur mingħajra. Dejja kieku mingħajra.
This is my life. Nothing's bad. Ġiri meta nara artist li għadu għaddej għatem il-request minn barra minn Malta u jibqa jizabixxi u li nibqa jkonna diski tagħna ehm, tal-artisti tagħna ehm, f'kuntest internazzjonali jiena nħossni sodisfattu kontent. Taħdem ħafna u nixtieq li ternexxi.
They take that away and they watch me falling down.
Mill-kappella ta' Sacred Heart għal maratona tal-BJs. Minn tfajla ta' tista' tkun int għal palk ta' fejn staħbejtli. Minn zazuwa tal-Eurovision għal ġieħ ir-Repubblika. Mir-rebelljoni tal-Isle of MTV għall-eleganza ta' Claudio Baljoni. u l-fiduċja ta' Max Gazzè. Sitt albums, ktieb ta' 400 paġna, film dwar il-karriera tagħha, 17-il singil li kienu l-ogħla fil-quċċata ta' klassifika. Titwielet fl-aħħar jum ta' Lulju 1981. Tfajla minn Tas-Sliema. It-tifla ta' Oliver u Magrit Losku. L-ewwel darba li kont rajt isimha fil-gazzetta kien fir-riżultati tal-pjano. Vera miktub żgħir għax ikun hemm dawk l-ismijiet kollha tat-tfal. U kien tan il-cutting Josie Koppini, għax Josie eh, ħabib tal-familja, ehm, kien għal ħfirlu u kien eh, tani dil-cutting tagħha. U filli qed tara jisimha miktub daqshekk żgħir, imbagħad Wasal iż-żmien tal-Eurovision u kun miktub ħafna ikbar.
Malta da noi l'ira di Malta.